Фәлән, тегеләй, болай дип сөйли инде бу хәзер, мин бит нәхәл всё ышандым, йөз процент ышандым, что бу Ак Барс банктан миңа шалтыраталар, мине тынычландырыр өчен. Бу, ди, бик куркыныч, ди, сезнең, ди, мошенниклар, ди, бөтен данныйларыгызны алганнар, кредит оформить иткәннәр, ди инде. Шуңа күрә хәзер, теге. нәрсә дияли ул менә бу акбарс банктагы акчаларыгызга да тимәсеннәр өчен һәм миңа бит әле башка банклардан да хәзер шалтыратырга тиеш булалар инде картлар бит инде бер банкта гына түгел тимәсеннәр өчен безгә ди сезнең белән э, тиз арада бу проблеманы хәл итәргә кирәк ди э, нәрсәләр әйтте ул миңа тагын Мин ул вакытта уже под гипнозом. Вот чып-чын әйтәм, менә гипнозладылар да куйдылар телефон аша. Һәм шул вакытта бу әйтә бит инде. Нәрсә диде әле ул? Ничектер ул миңа әйтте. Ну, ниндидер э, сезнең дә ярдәм кирәк булачак хәзер ди инде. Безгә менә шушы э, проблеманы хәл итү, хәл итү өчен ди. Э, мин ничектер шикләнгәнне аңладылармы саңар сезнең ди ак барс картагыз үзегез беләнме ди әйе мәйтәм үзем белән менә хәзер ди карагыз әле ди ә бер кайчанда ди алмагыз ди инде алар ди э, официальный номерлары ди сайтларның официаль номерлары ди һәрвакыт ди банк артында була ди сез хәзер менә тиз генә альфа банкның картасын алып карагыз да һәм теге номер аныкы белән туры киләме чагыштырыгыз ди ә минем альфа банк картам үзем белән түгел иде ә ак барс үзегездәме мәйтәм үземдә Надя, карагыз әле, нинди номер күрсәтелгән ди. Шуннан мин моңа әйттем бит, нинди номер күрсәтелгән инде. Менә хәзер ди, сез тагын да ышансын өчен ди, без хәзер ди менә бу телефон номерын куябыз ди. И шалтыратабыз шул карта артындагы номердан ди. Ну вот, мы әйтәм. Хәм телефон номеры, әй, телефонны сүндерәбез бит инде. Телефон ном, ә, буны сүндереп, 2-3 минутта үтми, миңа уже теге банк картасында артындагы номердан шалтыраталар. шалтыраталар. Ләкин анда 8 урынына бер җирдә 9. Мәйтәм, менә бит мәйтәм, монда 9 белән шалтыратасың, потому что ди бу ничек диде әле ул? Алар бит дөрес итеп миңа э, ышандырырлык итеп алдылар да, бу ди нәрсә ди әле ул? Чөнки входящий вызов булган ага дидеме соң, или әлләнч дип аңлатты бу, короче, мине ышандырды, что ул чынлап та Акбарс банктан шалтырата инде. Ләкин мәйтәм мин хәзер мәйтәм сезгә бер данларда мәйтәм әйтмим, мин барам мәйтәм банкка. Мин мәйтәм яратмыйм болай телефон аша эшләргә, мин мәйтәм кредитларны да банкка барып түлим, счет фактураны да мин мәйтәм, почталарда да мәйтәм сәгатьләр буе чират тора алам, ләкин мәйтәм мин эшем турыдан-туры кассирлар, менә шундагы хезмәткәрләр белән телефон аша эшләмим дим инде. Мәйтәм, минем әле мәйтәм. Ха, үземдә әзрәк гипноздан чыктым. Буга инде әйтәм ни дим. Э, ирем мәйтәм, минем шушы органнарда эшли торган кеше, мәйтәм, ФСБда минем кешеләрем бар. Башта алар белән киңәш итәм. Аннан соң Акбарс банкка хәзер барам дип сезгә. Акбарс банкта бер кешеләр ярдәм итә алмый ди. Чөнки э, служба теге безопасности бөтен бантыда булмый. Мин әйтәм, табармын мин. Кайсы шәһәрдән икәнне сорадылар әле болар минем. Әйттем, Казан дидем инде, короче. Шуннан э, ярар ди, әйдәгез ди, алайса хәзер ди, э, без тизрәк ди следственный комитетка хәбәр итәбез ди. Әгәр ышанмасагыз ди, сезгә следственный комитеттан шалтыратачаклар ди инде. Алайса ди, сез миңа ышанмыйсыз ди инде. Шуннан трубканы бу куйды хәзер. Тагын берничә минут үтә, үтә бит инде. Тәнчеп булды әле ул. Алар битәм яшип чын следственный комитет номерына шалтыраттылар. Так, бу моның белән трубканы куйдык та без, ә юк. Ә следственный комитет шалтыратачак ди. Менә ди кирегез хәзер аның сайтына ди. Мин җыйдым, тиз генә кердем. Казан шәһәреннән икәнен әйттем бит инде һәм мошенникларга. 500 мең акча әле утыртып калдыра язлар, кызлар. Әз генә калды. Менә беләсезме? Шуңа гыйбрәт булсын барыгызга да менә минем мисалым. Вообще под гипнозом идем. Шуннан э, ә, ачтым Следственный комитетның неен, сайтын ачтым. Һәм болар сөрләр. Менә ди сезнең алда шундый-шундый әйбер ди, сайтны болар тулысынча белә, Менә Следственный комитет сайтын әймәгез. Менә шундый бер күрәсез сез хәзер, менә интернет, приемная, фәлән, тегән, тегесе, мособитный, бөне сөйли бит инде бу миңа как есть. Иде менә телефон номерларын күрәсезме, ди. Әйе, мәйтәм, күрәм, ди мин. Вот там какой номер, ди. Менә мин дә үзем дә тормоз димме соң инде, әзрәгеме. Шул номерны әйттем боларга. Хә, берничә минут үтмәде, шул номердан шалтыраталар. Нәк 8843 и ана шул Следственный комитет номеры. Казан коды белән чыга, чыга бит ул чынлап та Республика Татарстан дип чыга. Алдым бит менә һәм моны. Алло, здравствуйте, дин Динара Равильевна, тегесе монсы, әйем әйтәм мин. Э, вот и Следственный комитет, Сергей вас беспокоит, ди. Э, Сезнең гимнашын төшендә хәл булган икән, безгә дизайр бу бер ике минуттан сорау шалтыраталар бит инде. Следственный комитетның эше беткән. Минем проблеманы гына решают ха бөтенесе. Бөтен банк, бөтен следственный комитет. Э, ди инде сезнең дип бик э, бу дип ни ди? Группа мошенников ди. Һәм ди шушы Акбарс банк хезмәткәрләре ди сезнең ди данныйларыгызны биреп ди, шулай акчагызны алырга телиләр. Инна шулай итеп ничектер теге бүтән банк аша кредит оформить иткәннәр ди инде. Бу банкта эшләүчеләр эше ди. Һәм бу Следственный комитет миңа полный доверие следователь булып чыга инде. Минем полный довериега керде, бөтенесен аңлатты. По закону, бөтен әйберне дә алар сөйлиләр, сезгә банктан шалтыратырга тиеш түгелләр, банктан мондый-мондый смс килергә тиеш түгел, федераль, фәләненче федераль закон буенча менә андый эшләр каралмаган, сезне чынлап та алдаганнар дип, бу миңа бөтен әйберне на законодательном уровне сөйли. әйтә инде ләк менә хәзер ди без ди тикшерә башлыйбыз ди инде сезнең ди телефоныгызга без уже прослушка куйдык ди бөтен входящий исходящийлар язылып бара бөтен смсларыгызны карыйбыз ди инде һәм без аларны очына чыгачакбыз но уже ди кайбер ниләр буенча потому что ди бу бүгенге бүген генә ди ничә шушындый хәл булды ди уже бу атна өчен узганнар белән китерә беләсезме фәлән кеше уже жаловаться итте менә шуның хәтле заявление булды ул бит миңа сөйли чын следователь теле белән Аралашкан юк следователь белән, но инде кинолардан күреп беләбез бит инде, ул миңа чын следователь теле белән сөйли нәрсә икәнен, бөтенесен, ничек бар шулай. Нәкъ менә, как будто мин утырам аның белән. Һа шуннан бит инде э, Алла сакласын, кызлар, вообще ужас. Мин хаман җөрәк дөп-дөп тия, мин хаман теге 500 мең акча борчы бит инде түләй әйтәм, нинди 500 мең кредитлар түлисе булыр микән дип котлар калмады. Шуннан бу бит инде Хәзер аңлатты үзенең следователе, э, шулай-шулай аңлатты. Инде хәзер ди шуңа күрә бер дә борчылмыйча ди, безнең эшкә ди, главный ди сез тагын да җиңелрәк булсын өчен сез хәзер безнең э, безгә ау безгә ди ярдәм итәргә тиеш инде тукта әле. Ярдәм итәргә тиеш. Э, шуңа күрә менә Акбарс хезмәткәре әллә кем әллә кем фка ди инде, сез ди зинхар теләктәшлек күрсәтсәгез иде ди инде. Шуңа күрә аның сораган сорауларына, ну мәйтәм, алар һәм миннән карта номерларын мәйтәм, бөтен данларыз юк ди, алар сездән улы белән сорамаячаклар ди инде, алар ди закон буенча сорарга хокуклары юк ди. Э, ләкин сез ди аларның сорауларына төгәл итеп җавап бирегез ди. Яра куйдым трубканы, ха куйдым да тиз генә шалтыратам, иремә бит инде. Аң әзрәк аңга килдем. Шалтыратам, мәйтәм, тиз генә аңа Уже ниттем, уже икенче линияне дә шалтырата бит инде хаман, ә мин моңа тиз генә ситуацияне сөйләп бирдем инде. Мәйтәм, шундый шундый хәл. Мошенниклар диде сразу. Мошенниклар дип берүк тиз җавап та бирмә, алма да, сөйләшмә дә берсе белән дә ди. Мин бит инде хә Юк инде мәйтәм, мошенниклар түгел дим. Беләсезме, мин не нинди дәрәҗәгә җиткерделәр, әймәгез минем башны. Бу бит нихәнчә минут мине обрабатывать иткәннән соң, мин Альфа-банк белән ничә минут сөйләштем, аннарысы Ак Барсныкы белән күпме сөйләштем. Следователь белән әйтмим дә, мин анда уже чуть ли, ну әйтәм, менә где-то ике сәгать вакыты алар мине полностью обрабатывали, полный мозгны. И мин Алар шул дәрәҗәгә җиткерделәр, мин шул өлкәдә эшли торган иренең сүзләренә ышанмадым. Мошенниклар дигән сүзләренә юк ди, сөйләшмәдә нитмәдә ди. Куйдым трубканы. Шалтырата тагын теге. Банкны шалтырата хәзер. Бит инде все ди, сезгә ди следователь чыктымы? Мәйтәм чыкты ди миндә. Ха иренем дә сүзе колакка керде бит әзрәк. Мәйтәм мин бар мәйтәм ышанмыйм мәйтәм сезгә. Әйтәсез мәйтәм мин киләм. Кайсы отделениегә килергә кирәк мәйтәм. Кайда барырга кирәк, кайда нитәргә кирәк? Юк инде, ди, алай булмый, ди. Сезгә бер кеше дә андый информация бирмәячәк, ди. Инде тагын сез ышансын өчен нәрсә эшләргә кирәк, ди. Хаман федераль закон сөйли бит инде ул миңа. Сезгә, ди, банклар алай берничә дә шалтырата алмый, ди. Ул бит точно мошенниклар, ди. Инде сез хәзер үзегезнең башка банклардагы карталарыгызны куркыныч астына куясыз, ди. Хәтта минем ул карталарда акча юк вообще. Мин акча тотмыйм картада. Ней, э, куясыз ди фәлән дигән ди инде бу. Ярар мәйтәм. Юк мәйтәм, шалтыратсына мәйтәм миңа следователь тагын. Потому что миңа сораулар бар ди мине, һәм миңа бит ирем тегеннән смс яза, мәйтәм миңа шалтыратсына мәйтәм, пожалуйста, следователь мәйтәм, тагын бер тапкыр бер ике сорау бирмә мәйтәм миңа. Ә мин дә күпмедән шалтыратым ди. Мин мәйтәм совещание керәсе бар, давайте мәйтәм бер 15-20 минуттан. Точно шалтыратам ди. И минуты минуты белән санап торалар, беләсезме? Шалтырата. Шуннан тагын теге следователь шалтырата миңа. Ә ирем яза инде, алар, ди, алай шөгыльләнмиләр, ди, следовательләрнең синең генә вакыты юк, тегеләй болай, бу миңа һаман аңлатырга тырыша инде, ә мин һаман тегеләргә ышанам бит инде. Тегеләргә ышанам да түгел ул, теге 500 мең акчадан куркам мин, кыскасы. Ә мәйтәм, вдруг мәйтәм, чынлап та, потом, э, ник мин ышандым, кызлар, егетләр, әйме, бөтен теге мәгълүматны әйтеп бирделәр алар да, и аннан соң, э, ну, менә довериега керделәр инде алар ничектер, белмим. Бик куркыныч әйбер икән, чынлап әйтәм, бик куркыныч әйбер. Шалтыратам бит яңадан следовательга. Мәйтәм, ә, ирем әйтте инде, бөтен ниләрен сора диде инде. Шуннан сорадым инде мин моның бөтен, бу әйтте үзенең имеш кем икәнен инде. Должностен әйтмәде инде, но кем икән әйтте. Менә мин кем белән утырам. Шуңа күрә шунда карыйм мин. Мине ул успокаивает. Ә, Шуннан яңадан сразу теге сетовли шалтырата. Ике минут та үтми, болар бер бүлмәдә утыралардыр инде күрәсең. Менә хәзер мин аны яңадан вакытлар үткәч шин ха шул сөйләшүләрне уйли уйли бит инде уйланам бу әйбер турында җәмәгать. Э, тагын теге шалтырата. Мәйтәм, әйтегез әле, мәйтәм, точно нинди исем фамилиягызны мәйтәм, должностьтагызны дим инде, койда торасыз инде адрес буенча утырасыз ничәнче кабинетта дим инде кабинетны әйтмәде бөтен адресларын белән әйтте инде әйдәгез мәйтәм мин киләм мәйтәм сезгә мәйтәм эштән сорыйм да киләм мәйтәм дим инде бу әйтә юк ди килергә кирәк түгел әле без сезнең белән очрашачакбыз да тегеләй дә былай да ди инде ну мәйтәм минем мәйтәм сезнең белән күреп сөйләшәсем килә дим инде сорауларым да күп дим шуннан бу шикләнгәнне аңлады бугай, миңа законнар сөйли башлады һәм мин тагын бер кат әйткәч, минем следственный комитетка чыгарга кешеләрем бар дигәч, бу миңа кереште. Нишләп ди третий лицога әйтәсез ди инде. Хәзер третий лицога әйткән өчен за Ул миңа закон исемнәрен әйтте инде, информацияне өченче лицога җиткергән өчен сезнең үзегезне, диде, судетный эшкә ачарга була, диде инде. Без ди сезнең бөтен данныйларыгыз бар. Бу хәзер миңа угрожать итә башлады кыскасы. Э, шул вакытта Алланың рәхмәте белән тагын минем янымда бар иде бик тә изге күңелле бер кеше. Вот мошенникларга эләктем. Бро. Э, бар иде бер кеше һәм ул миңа бик ярдәм итте менә ул очракта. Мин шиксез рәхмәтле, бик тә рәхмәтле. Э, һәм менә алар ирем белән икесе миңа инде менә шушы ныклап уже күземне ачарга, яңадан үз аңыма кире кайтырга һәм боларның мошенниклар икәнен аңларга ярдәм иттеләр. Без инде чынлап та аннан соң үзебез Следственный комитетка чыгып турыдан-туры андагы зур кешеләр белән сөйләшеп, алар минем иманымны укыттылар шуның өчен, һәм мине чынлап та законнарның нәрсә икәнен аңлаттылар. Беренчедән, чынлап та банк бер кайчанда шалтыратырга тиеш түгел, сезгә кредит одобрен дип инде. Әгәр дә алай шалтыраталар икән, бу чынлап та мошенниклар була. Чөнки Алай итеп кредит оформить итеп булмый икән инде. 500 мең акча белән. Икенчедән, следственный комитет бер кайчанда шалтыратмый. Бер кайчанда шалтыратмый следственный комитет үзе. Менә шул әйберне обязательно, обязательно Следственный комитет бер кайчан да үзе шалтыратмый. Тегеләре турында хәтта инде ансы ярар алдадылар дейме сезгә анда банк, э, акча фәлән тегән дип әйттеләр ди. Бер кайчан әйтмәгез үзегезнең данныйларыгызны, бер кайчан әйтмәгез. Ана аларның сорауларына җавап бирмәскә тырыша кирәк. Әлбәттә, мине менә шул сүз куркытты, 500 мең кредит дигән сүз. Шуңа күрә менә шулай итеп керделәр алар, психология, күрәсезме? Алар мошенниклар бит, ничек өчен психологлар, чегәннәр

зуррак преступлениеләр белән, аның белән мошенничество белән бүтәнрәк өлкә шөгыльләнә икән. Һәм үзебез шатыратып утырмыйбыз инде диде һәр хәлдә. Менә шушы әйберне, дуслар, мин барыгызны да истә калдыруын сорыйм. Кешеләрнең анда фәлән 100 меңгә утырып калдык, тегеләй иттек, болай иттек дигән сүзләрен э, ишеткәч, куркуга куркуга калмый дим инде, уйлый идем. Ничек инде шул ышанып э, була шуларга, ничек инде шуңа алданып була, сразу беләсең бит инде аның мошенниклар икәнен дип уйлыйм, белмисең икән. Белмисең икән, алар чынлап та менә шушы гипнозлар